Hello. Hello my friends. Chunya gone Nyasaye erokamano kuom odhiambo makare malerne. Ok ang'e ni en saa adi kama intiere no. Anto kama antie en dakika abich. Rom saa apar gachiel modhiambo. Agone Nyasaye malich erokamano kuom odhiambo ma kawuono ni. Agone erokamano kabisa kuom seyawona piny ni nono. Agone erokamano kuom herane gi ng'wonone mosiko ma nyaka chieng'. Chunya winjo koluor kuome, kendo awinjo kaka ayiengra kuom Yesu no, tawinjo ka chunya mor. Eunice, aneno ka in mi ikwongo imolo mondo wawuoye gi wagoye mbak Yesu. Mbaka makelo ngima. Ageno ni Nyasaye oumi kuma intie nayoni. Kendo ang'e ni Nyasaye osemiyi ngima makare. Asng'e ni Nyasaye osetimoni kar dwach chunyi. Kendo ago ne Nyasaye erokamano. Nochako odogo olosonwa thuolo ma wachak wadogo wanere kendo odhiambo ma kawuono ma makare ni endi. Awinjo ka chunya luor kendo chunya mor kuome nikech kok mana en. Kok mana en, kok mana Yesu, to onge gima wan godo, kok mana en. Kok mana jabu simba jamadar, to wan nono. Onge gima wanyalo bet godo, kok mana en. Nikech ok waber mohingo jok mosedhi gokinyi ma kawuono. Ok waber mohingo jok madhi. Ok waber mohingo joma tuo kabisa. Kendo ok wabeyo. Onge gima wasetimo maber manyalo miyo an gi in to wabed mangima odhiambo ma kawuono malich machalo kamae. Ok ang'e ni injili wa ma kawuono ni yudi kanye, to ang'e ni Nyasaye to ong'eyo kuma intie. Nyasaye ong'eyo gima chando chunyi. Nyasaye ong'eyo kama paroni nitie. Gima berni kabisa no Nyasaye ong'eyo. Gima rachni kabisa no be Nyasaye ong'eyo. Agone Nyasaye malich erokamano. Nyasach Ayubu. Ah, Nyasach, Nyasach Martha. Agone Nyasaye no erokamano. Kendo awinjo ka chunya to tegno kuom Nyasaye no endo. Nikech en Nyasaye man gi teko. En Nyasaye ma onge gimoro amora manyalo tame timo. E gimomiyo awinjo ka antie gi teko kuome kendo ajachir. Kendo asiko ka pile pile aywagra ne aywaga ni monego owena richona duto mondo chieng' moro ane kata mana piny ruodh polo gi chien kakalo amule kata riek lawe ane kata mana heaven nikech ang'e ni en jaricho pile pile tatemo kabisa kaka nyalo mondo chieng' moro adhi acham ngima mosiko ma nyaka chieng' chuny ogone nyasaye erokamano kawuono chunya gombo wuoyo gi osiepewa ma jowuoyi Muma kawuono otera ni mondo awuoye gi osiepewa ma jowuoyi odhiambo ma kawuono nikech asewinjo ywak mon kabisa. Mon ywak negi nikech kaka gitiyo kodgi ok beyo negi ahinya. Wan joma mon nitie kaka wadwaga ni mondo wabed treated. Opak Ruoth Victoria. Nitie kaka wadwaga ni mondo wabed treated. Nitie kaka wadwaga ni mondo owuo kodwa. Wan go okolo kiduong'. Hallelujah. Nitie kaka wadwa ni ka, ka ng'ato handle wa in a way to we are very good. To nitie kaka ka ng'ato be ohandle wa marach to be seche moko wanyalo ga bet marach. Ma koro iwinjo mana ka ji wacho ni chi ng'ane cha, dhako ma kite rach. To samoro chi ng'ane no, kite bende ok rach. En mana ni kaka itiyo kode emomiyo kiteno nyalo bet marach. Koro kawuono adhi somo muma e buk, e buk mar jo Efeso. Adhi some mana matis. To be kawuono wadwa mana go mbaka. Agone Nyasaye. Erokamano. Ang'e ni nitie nyithindo manyiri ka. Ang'e ni nitie mon madongo ka ila an. Eh? Achimo mana half a century. Awinjo ka aluor kabisa chopo half a century. Wache no rachna sana. Kendo aneno ka ndalona koro jumbena ng'eny. Chokena be awinjo ka ojony. Koro ang'e ni nitie mine moko madongo kaka an kae. To nitie mine moko matindo. To nitie jok ma koro eka rito ni mondo obi odhi odhi otedi. Hallelujah. To nitie kaka wadwa ni mondo wabed handled. Emomiyo kawuono adwa wuoyo gi joma chuo. adwa thoro wuoyo gi joma chuo kaka muma ang' nodhi kodwa nikech nitie kaka chuo tiyo kod mon maricho basto koro miyo marriage mar nyasaye ma nyasaye ohero koro break to en gir nyasaye marriage is for god marriage en mar nyasaye marriage ok en mari ok en mara Mare- marriage en gima nyasaye nolosonwa mondo wanyuolrego piny nyalo mana bet ka nitie marriage agone nyasaye erokamano mano ephesians mam Asome- adhi somo ephesians abich kare piero ariyo gabich Ephesians abich kare piero ariyo gabich machiko chwo ni mondo oher mondegi haleluya mane gimowene chwo muma wacho niya un chwo heruru mondeu ha? ok, chw- ok, ok, ok, ok mondeu mang'eny ok mang'eny achiel kende nikech muma wacho ni adam noterie nindo mogol ng'etne achiel molos go dhako momi dichwo. Koro muma wacho niya, un chwo heruru mondeu. Haleluya. Emomiyo adwa mana wuoyo kuom joma chwo to gi muma ma- mawachono kama chwokno ni mondo chwo oher mondegi. To nitie kaka chwo tiyo gi mondegi e yo marach mamiyo koro mon koro tinde koro gaka gaka Haleluya, nikech ok gidwa herogi. To muma to wacho ne chwo ni mondo oher mondegi. Ok ohera ngang'. Ok awinjo ka muma wacho kamano nikech adwa mana wuoyo kuom muma. Ok mukan- mpango wa kando. Muma wacho niya, un chwo heruru mondeu. Haleluya. Kihero ng'ato titime nadi? Chwo mok ing'e ni gin jowuoro kabisa. Iyudo kopondo kamoro kendo nyalo chiemo e hotel moyieng' Koro koseyieng' koro eka oduogo kadho iye leny to kara oyudo pesane moro modhi ochiemo. Mano ok hera. Kihero ng'ato, haleluya, gik moko nitie mathindo thindo in life ka manyalo miyo marriage moro dongi kata marriage nyalo kethre. Ok en gik moko madongo dongo. Nitie kaka ng'ato nyalo lewo chunyi kuma udake kode kaeni. To samoro en be okia. aleluya hmm? gin gik moko matindo tindo manyalo lewo chunyi mipo kata ka chunyi oa kuom chuori nikech nitie kaka otiyo kodi nitie chuo moko ma gin ok gihero ler to samoro oyudo dada maler ni dada chokie soksi ne lwoki en kobiro kumobete okawo soksi nowito kihero dadano to kinyal wito soksino kanyo ikawo soksino tidhi nyumo kuma onego bed ni ketee to kihero dadano ok irogne ok ilwere wababa moko dondre ma ok ling sana sana komiyi kata pesa ni dhi nyiogo chiemo ma e kama rach kabisa maketho ji to gi chiemo wadada wababa moko nitie ma gidwa ni omi odonjo ni i tichako ndikone kaka itiyo gi pesa Nyakas mon. Odwa ni mondo non kaka pesa ni odhi. Kihero chiegi tisemiye pesa ma muma wacho ni un chuo heruru mondeu kimako paka to nyaka ing'e ni paka no chiemo maber kendo paka madha madha chak kok ing'iyo ma paka yieng' to kiwinj ka paka ywak kisekawo nyar ng'ato ma udakgo to nyaka koro idag kode gi hera gi luor nyaka imiye luor makende haleluya to nyaka idhiale chiegi nyaka idhial nikech wan joma wik muma wacho ni chuo mondo oher mondegi kihero ng'ato tisemiye pesa nodhi onyiewogo chiemo gokinyi wadondrie pesana ahinya chuo moko dwa dondre ahinya ma kata koro dada wuoro ni awa kara en nang'o samoro miyi mana 200 hmm? 200 duong' to koduogo e nyiew ang'o oketi piny gi kalam gi kalatas wamama ok dwar kamano kisemiye 200 no obro timogo gike kende gik ma mon timo gi pesa ng'eny haleluya kisemiye 200 cha nodhi ogogo bajet weya weya joma chuo go gi chung' samoro igo gi chung' kata otokni mana kado gi kuon ng'ura ng'ura tiling' ok ni a- ok ing'e gima odong' e sufuria haleluya kosetokni kuon chiema chiema tiling' thi to ki ing'ur idwa ni mondo ing'e ni pesa moko timo nadi wan joma mine wang'eny gi tij pesa koro kisemiyowa to weya weya mondo watimgo bajet kaka ne wadwaro cha ok wadwar ni ng'ato dondre ahinya e pesa wababa moko hero dondre ahinya e pesa to gidondi ma kata kaka minyalo so e wiyi onge idondo dada ma sama by the time ma udhi e kitanda cha to dada chunye noseya kuomi nikech idondo idondri gi dada hmm? joma chuo nyaka ibed ng'ama samoro nitie weche moko tigo gi chung' haleluya balakor guok nowacho nigo gi chung' iwuondri no kineno to kar ineno to kiketo ni idwa dondri gi dada idondo dada ma idwa ng'eyo dada inside out Tidwa dondori gi dada ma onge. Koro iyudo ni kokoni bende wuok nikech babani. Ok dwa tiyo matek, ok odwa kelo pesa moromo chiemo mondo cham, mondo dada ocham. Kihero dada ni kabisa ma muma wacho ni mondo chuer mondgi. Kihero chiegi ok iwuo kuome. Ok ikuodhe. Ok iket mbaka dada piny. gi ji chuo moko heroga go mbak dada kabisa gi joodgi thank you very much that is your mother thank you very much that is your father thank you very much this is your brother but please do not discuss your wife with your family members nikech in mikelo dada kisekelo dada to kendo koro in midwa chako yuye gi jodalau Koro isetoko dada. Koro onge ji ok respect your wife. Koro kidu kise mamuma wacho niya un chuo heruru mondeu mana kaka Yesu nohero kanisa. Kihero dada ni ok iwuo kuome gi ng'ata ng'ata. Irito ibet gi conversation gi dada. Koro ok bedie communication breakdown. Gimidwa wacho ne dada cha ok ikwong inyis nyaminu ok ikwong inyis mamani koro eka mamani biro ni thagona nyathi itimo kama koro winje second mouth owuok e dhok machielo dada ka in go gi wach tiloso time migogo gi dada mbaka ok ni ichopo achopa ni tisegwe san isegwe sufuria idondri gi nyithindo tidondo dada to be isekuodhe by the time ma koro ji dhi e gine jidhi awinjo ka dada moro okoni ji dhi yawo sava eh? seche ma koro idhi ma koro idhi yawnigo to koro iyudo ka koro dada onge kata kaka nyalo dhi kodi e kitanda emiyudo ni dada koro oginene onindo gi long nikech iselwere ma dada koro onge kata gi appetite mar gimidwarono koro dada okuot kabisa nikech ilwero dada nitie kaka inyalo chako wuoyo gi dada ichako chon ilo, idembo dada ok ni donda donda dada kabisa tiselwero dada to idondori ma pesa moro mikelo mathis cha idwa dondrogo dada mi midon dada miketh chuny dada nyaka ing'e ni dada ni ni mak en, en, you, your soulmate en your friend en in iwuon Koro kiketh nying dada ahinya. Muma wacho ni un chuo heruru mondeu. Ihero chiegi nade? Ang'e ni kae wantie gi jok mantie gi mon. Ihero chiegi nade? Iludhe. To sama tist isegoye. Sama tin isegoye. Sama tin isegoye. Ok en bul. Dada ubet go piny to uwuoyo to upimo wach maber gi dada. To ki ludh dada ahinya. Muma koni niya, e kare prariyo gabich kama kanyo, ni un chwo, heruru mondu, mana kaka Kristo nohero kanyakla ma, manie. Muma wacho ni, un chwo, heruru mondu, mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en. Ne ochiwore kamano mondo opuodhe opuodhe opuodhe kanyak ka, koluoke gi pi kendo gi wach mondo ka okawe obed mare to obed gi duong' kendo maler maonge chilo kata jowuok kata gima gimoro amora ma kamano muma wacho ni mondo iher chiegi mana kaka kristo nohero kanisa gi kanyaklane koro in bonego bed ni ihero chiegi kihere iume nyalo bet ni nitie gik moko motimo mok kare to mano en chiegi mano en giri koro in milose iume to kodhi kamoro marach tiluonge tibet kode piny tikwere gi ng'uono gi luoro tibet kode piny sa ok ibed ngudi ahinya chuo moko gin mikono birika kabisa ikawo dada samoro mm? itero dada inyiewne kata kinyiewne mana tiang' kende kata gi nguru tinyiewne ipon kata mafua moro ikelne kamane kaka iheroga ng'ato ok ni lwere ok ni ludhe ok ni goye ikuodhe gi jirani ikuodhe gi oweteni ikuodhe gi ji ng'ata ng'ato ong'eyo duk mar chiegi chiegi onego bed ni iumo iume kotimo gimoro marach tiluonge uloso wach kendu kaka joka ng'ato upimo wach kendo uporo wach kidwa kata nutim gimoro gi chiegi kata nidwa kelo nyaminu mondo bi olimi ang'e ni moduto te nodhi tedo kohero inlos to yo mitiyega kodgi wawach kata nidak nairobi tidwa kelo nyaminu kata mamau kata wayu moro mondo obi olimi ok ichop achopa gi bag gi wayu aleluya kata ichop gi bag gi minu in isechopo gi mamau gi bag nikech mano odi in michulo rent chiemogo in minyiewo you don't want to involve your wife e gik mitimo you have to involve her nikech seche misebiro gi mama wi po mana kidonjo gi mama u gi bag nikech ot mari to chiemo be mari remember ni ma od dhako ni en mobro tedo en mobro dong' gi mama u koro seche ma pok iketo kelo mama u cha nyaka involve ok ni obro tamre Mano be ayie ya ni en odi. Samoro wat in mitiyo to dada ok ti. Mago pesa ni mano be odi. In mikelo gigo. Lakini chiegi is part of you. You are one person. You are, you, you, are, you, you operate as a person, at, as one person. Kori wacho ne dada niya, mama biro, to biro chieng' makama. Obiro kotuo, to wuotho nade? mobiro ni endi to bro akarang'o ki involve your wife Tri- try to involve your wife in everything that you do to it will be successful to kidwa timo kendi nikech wi tek nikech mano odi tin nyaka ng'ama dichuo koro ibiro gi tok teko ni an dhako ok chika magi ute magorega piny nyaka i humble yourself you humble yourself to ibet piny gi chiegi basto plan plan gi your wife kaka udwa ni mondo udag e odu ka jok mudwa kelo ebe kodwa kelo wadgi ok ipo mana ni owadgi nosedonjo kia tich to owadgi ni kanyo ebe nyaka obed kodi piny monyisi ni ng'e ni owadwa cha nokwaya ni dwa biro to kipo ibe kibiro to iyudo dak owadgi ni kanyo to dwa dak tikia kata nobiro nadi donge ji nyaka winjre wach haleluya Agone Nyasaye erokamano. Ma chiegi mihero midwa ni mondo udaggo gi kwe in peace. This is where you live. Kae kumidwa dake. Koro iloso dak, iloso dak kaka muma wacho ni un chuo heruru mondu. Kichiew kata mana gokinyi, we ninda ninda ni dade ma nyaka losni chae kelni. Wa joma mon wang'eny gi tuoche matindo tindo mang'eny seche moko ng'ato nigi problem moro. Nitiere ga times of the month ma waonge gi good chunywa ok ber, chunywa rach. Mano kaka ne Nyasaye ochweyowa. Ha? Seche ma wa attend our monthly periods. Seche go chunywa rachga. Koro ibe kichiew gokinyi tineno ka chuny dad ok rach ok ber ahinya. Losie nyuka moro. Sama iloso nyuka tikelo ne dada kuma onindeno, dada feel r- loved. Iloso ne nyuka moro, kata ikelo ne mandas moro, gi chae moro. Ibe dhiale dada gi, gi, gi, ga plate of food. Ok ni oloyi. samoro ibed itedne nikech donge ing'e ni joma wan dalawa odwa nyithindo ma jowuoyi tedo kata mohingo nyithindo ma nyiri koro in be sami bet no ni ji oluor ni kotedo ne chiege chiemo to ng'ato biro wacho ni dhako oloyi kendo amor kabisa gi ute ma mon oloye jigo nikech nitiere ga dongruok kara ber mondo mi dhako oloyi mondo ji owach ni dhako oloyi nikech uwinjru e wach tuloso gikeu to bet mabecho to kiketo ni idwa loyo dhakono ni dhako ok inyal wuoyo kuma iwuoye to loyi you don't want to involve her in your plans they will all fail to kidwa ni mondo id- idongri penje mie time nyise ni dada wadwa timo gima kama mondro tekega malich seche mi- mi mi encourage no ma ofwenyo ni you are involving her in everything that you do te involve ok ni sama tin isesieko gowadu sama tin isenyiewo plo- plot okia kata He- she doesn't even know if you love your wife nyaka inyise ni pesa di mo uchamo ichamo pesa di ma dako midwa dak go nyaka chieng mudwa gero rugo ichamo ga pesa di ok ni ki- kidhi e- e baf tidhi nyaka gi, gi long nyaka gi, gi, gi wallet gi kipanda panda mano you don't love that wa- wife ipando mana ng'a- gikeni onego bed mana ni ipando ne jakuo sama iringo gi, gi wallet ni e, e baf kata e ichomo onego wallet nyumri e cho gi pesa midhi pando ni kwani idak ga gi jakuo koso idak gi chiegi someone that you love ng'ama idwa dak go nyaka chieng' to koro eki pandri ma bank statement ni ok one ok onyal neno bank statement kata msara michamoga payslip ni ok kia to ute ma mon kiaga payslip go to kia ni pesa e, chuore chamadi emibo yudo ni dhakono be samoro tiyo tebe koro pesane opandoni koro uonge gi dongruok to ka in transparent ikelo ne ni sweetheart pesa gi man go be koro kobi chandi nikech ong'e ni onge modong' kata kichamo 20000 tijise ni 20000 e ha Koro asechulo ot, asechulo ma kama. Ong'e maber ni onge midongo. Koro obro budget en bende maber. To kipando, ogalo ni nitiere gi moko mipando. To mon gin ga joma beyo kendo mohero dongruok. Sama in transparent no, seche ma en be koro tiyo, tibo neno kokelo mage. Koro kusekelo tubet gi maendeleo nikech ihero dhakoni. ok en chiegi ok en adui chiegi onego bed ni mor godo to ibe itimone gik moko ok ni en motimoni nyaka orachiel ibe timne chiegi gik moko You- wh- when is the last time animako kata lwet chu- chiegi kuwuotho kata mana gi chiegi you don't show hi- her love itelo mbele kucho to dong' chien bende ok inyal wachone kata ng'ato ni this is my loving wife ma e min nyithinda kiwuotho tipondo aponda ok idwa kata ni ng'ato ong'e ni mano min nyithindi ipande apanda that is not how to love your wife if you love your wife tibet kode very proud inyiewo ne lewni torwako to lewni mineno ka dhako nyako moro angang' moro mineno ka ngang' owuoth gi, gi, gi high heels cha chiegi te manyalo ngang' owuoth gi high heels go kineno ka ngang' moro ndisre gi high heel to koro igombo nyiewo ne chiegi high heel nyiewo ne lipstick nyione i pencil ma nyiri gorogo kama gobewoni if you love her nyione kok kidwa kober nigi kitamba nyiewne kitamba kober nigi necklace nyiewne los chiegi chiegi no she's just th that person that you first met mane en pok ochange en aena gi gimoro amora kaka niyude no to yo mitrit go chiegi nyalo mi ichal ng'ama odakie hel kata odak ye heaven the way you treat your wife you need to respect your wife respect gimodwaro gi gimokodwa king'e ni okodwaga ni duog kolewo kam ali king'e ni okodwar ni mondo ikel osiepeni moko nitie ma samoro okodwa nitie gimoro momiyo okodwar osiepenigo afadhali ibed maonge gosiepenigo timor ywa sweetheart do what your wife wants you to do mondo mi dalani obed maberni nikech kanye kumidake to mae dhako ma chieng' moro iki ka tiike ka ayie ni nyaminu be ber owadu be ber mamani be ber kabisa to you have to protect your wife you are your wife's umbrella ok itoki ahinya mama ni be kineno kadhi marach tinyise ni amama nyagine ne ok adwa ni mondo owuo kuome kamano to ka in miyuyo chi gibet kodgi piny tiyuye yuye koro ikelo nyar ng'ato dalau to ukuodhe gi jodalau koro chunyi ong'awore koro kodwa kata bet kanyo to samoro osenyuolo nyithindo osenyuolo nyithindo to bet dalau en osebiro iri koro onego bed ni in miume iumo timne iumo gire moro marach tipimo kode wach tuporo wach muma wacho ni chuo mondo oher mondegi the bible is commanding men to love their wives if you love someone sama ichiemo cha kelne ocham kihero ng'ato nikech wan mon moko nyuolga pile piyo piyo ng'ato nyuol kendo chako dogo nyuol gotieno nyise ni be nindie matin kela mak ni nyathi ibe imaki nikech mano nyathini ha to what is wrong gi loko napkin what is wrong gi loko napkin no and what is wrong gi luoko kata nanga nyathini ka i- if you are a man nikech mama no bende ool what is wrong gi, gi loko pad Ki- kok idwa luoko napkin what is wrong gi helping to bring that child up e yo ma nyasaye dwaro timako chiegi to kata in mno inyise ni nyagine wadhi e kanisa there is nothing mas powerful mohinga family ma pray together chiegi no kata tek manadi to toke tek manadi to nyasaye nyalo mi obed dhako maber kilamo ne nyasaye an gi yie ni chwori kolemoni tilokri nikech kata an bok nayal timbena ok ne chal kama to jaoda nowacho ni dhakoni madwa betgo nikech naole gi dar e landi gayany to gi lelo e landi nayenyo kiny ka kiny odar kiny ka kiny odar to nokone nyasaye ni nyasaye i want to live with this woman you have to change her to be a better person nikech ok adwa dhako moro machielo an adwaro mana nyawo yomani to i need her to change nikech ne en ng'a mowar to lamona nyasaye ma nyasaye oloka mabet ng'a maber to kiketo ni in gimoro amora ineno in ng'ama dichuo to gimoro amora ineno kamoro amora chilo moro amora mantie ei ot ineno tigo e koko ineno tilwero dhakoni joma chuo go gi chung' igo gi chung' iwuondri ni ok ineno to kar ineno to ok ilweri ahinya tigamone kata mana samoro kama obet piny ni nyagine kawuono idwa rwako nanga mane ibe igone pas ja show her love kawuono idwa madho ang'o ikelne cha en be mondo madhi serve her serve your wife because you love her so much buy her clothes buy her presents talk to with her, wi- talk with her, to her with respect and dignity cover her protect her um chiegino tam ji kuome ni ki- aa gar kuome ni aa kik iwuona kuom dhako kamano to kata ka ng'ato biro dak kodi wadu moro biro dak kodi tikwere ni aa we wuoyona gi dhako kamano Mani wuoyo na gi dako marach. To kise kwero wadu no kuome, to samoro no timo gi marach. To sama un kode kende uji ariyo cha, obo winjo. Tinyise ni ngeni lakini kalo ne nyathiwa cha. To ka adwa ka okore, lakini ne in wrong. Kiki chak idogi wuo gi nyathiwa no kamano. Nikech mano rach, itiyo kode marach. Matiende no wadu cha to biro respecte, to chiegi bende biro change. Ok ochako tim ne nyathiu gima chal kamano. Nikech en bo neno ki respecte. to kata ka en mama wuo madwa dhi marach samoro to chiegni kanyo inyise ni a mama ooyo ok itim kamano ne nyagine mano rach to sama un e bedroom kocha korka mach jaluo luongo ni korka mach tinyise ni ng'e ni mama ti wuoyogo marach oh, onego kik itim kamano onego itim kama kama ikwere e, gi muolo kucha e bedroom imiyo ng'ato bet gi, gi, gi gine gi hamu kata mana mar timo gima chielo mok adwa wacho cha nikech nafwenyo ni nyithi nyamera moko nitie kuondgi ha to kisetiyo kode maber kamano to you will have good life good life good life ma nyasaye manyalo gik moko duto oumo to imako lwet sweetheart ni nikech en sweetheart ni most of the people kendo ga mon ma gihingo gi higni to jok moko bohingo mon moko mohingogi to mon kata dhako kikendo kata mohingi to nikech in aman obiro nyenyekeya inyise ni kelie lweti swetat timako lwete tinyise ni walamie nyasaye ha? tilamo nyasaye ne odi tilamo nyasaye ne swetat ni to be olamo ni nyasaye to nyasaye biro gwedhi te be biro gwedhe onge gi ng'ama powerful mohingo dhako ma is a prayerful a prayer warrior Dhako mohero lemo, mohero Nyasache, ma lemo sate sate. To lemo ne chuore, to lemo ne ode. To dichuo, to nyaka her mondgi, kaka muma owacho. Nyaka iher ahera dhako no. Nyaka imiye all the love. Nyaka imiye all the attention. Imiye gimoro amora modwaro. You cuddle your wife. There is no pr- problem. As women, we like to be cuddled. Ju- just show her appreciate your wife kik you just ha- hold and hug her samoro kata kineno koywak to chuo moko takia ni chalga kata nade osemiyo nyawegi ywak kore ka en kanyo the last time mane ok- o- okadl kata mamani ikia gin gisiko mana ni lokri koni ha to kosetimo gikego piyo piyo piyo piyo to a matiende no rep mamani every night to mamani koro okuyo keto nyar wegi okuyo malich ha orepe every night to goye to ludhe to timone everything ok odwa involve kata mana e e ginene e, e sex life by the way sex e, is en, en mar nyasaye nyasaye manoketo sex for pleasure ne human beings koro sex in a godly way mano nyasaye ogo e tik nyaka e polo mana ki have sex gi ng'at ma ok en chiegi mano koro sex ma nyasaye odagi ma muma wacho ni ri, onge richo maduong' mohingo richo mar having sex, defiling your body having sex nikech mano gi ng'at mokowinjore nikech mano i defile your own body ha? to dada niendi kiketo ni ludhe sa te mon ni gi chandruok asebet ka wuoyo gi mon ni en kodhi gi chwore gotieno ka gidhi nindo to chal mana ka gima ng'ani ra- repe there is nothing more fail lab cha norumo te koro nobet ga beta kanyo ni nosenyuolo nyithindo to koro nosedhi tedo kuma onyalo dhie be onge you rep her every night ha isikone mana ni lokri koni you don't know whether she's enjoying that sex or not in kisetieko gikigo tirwako handani without even saying thanks it's so bad it's very bad hmm? i'm laughing but it is very bad isetieko gik mitiekogo piyo piyo piyo pichide be to chiemo bende iweye ma kata kech chiemo ok ochamo to en kech tilwere joodu lwere mama ulwere oweteni lwere ikuodhe kabisa kabisa to entie kanyo chal sex toy gi maidu your wife is not your maid your wife is supposed to be your soulmate it is very unfortunate asewuoyo gi mon mang'eny mawacho ni they feel like being raped with their husbands every night Koro pare kaka lit. It is very painful. They don't show them any love. Samoro be gin ma gimanyo chiemo ma gichamogi. Chuogi to tiyo tich nindo oko gi mon moko, to ka giduogo be gi quench their thirst kuom mon gi. Ha? To gisiko mana ni ero lokri kocha.

ok ni in kendi ma everything is all about you isechiem yieng ogoni pass ha osetedni chiemo you don't know what she went through during the day you don't know whether she's happy or not ha isekuodhe ise, i- i- it- itimone nyarwegi malit to ni ka ononego bed ni hero kaka muma wacho ni mondo iher chiegi matiende ni onego inyiew ne chiemo onego inyiew ne lewni onego ing'e nodak maber isechulo ne rent ti iloso ne kar dak maber tiketo ji bende respecte tas tibe respecti tae bas titimo ne gik moko maber tineno kata konyiero you don't just go with someone to bed and you start having sex with them tok ginyier Huh? You are raping them by the way. That is rape. Nikech jok moko ne wacho gani how can someone rape their own wives? Ni donge en right ne? Is not your right. En e bende en right ne mondo obe owinj maber kodi. To ka koro in midwa ni mondo iwinj maber kendi, all the time you, you climb on her to okomor. You don't love her enough. Mondo en be ipenje ni en to feel nadi. Seche misetimo gikenigo, en to iweye ka en to feel nadi. o feel that she has been raped cause o feel ni, ni, ni, ni you are a loving husband koro we need to respect our wives wang'e ne gichal nadi wang'iye ne gi ngima wawuo kodgi communicate with your wife communicate with her and show her love Nyis chiegi love to ibet kode gi ng'uono gi luoro, iwuoyo kode gi respect, ok igone mana koko, konye kata mana seche moko ichung' gokinyi be, pedhe kata kitandano, goye kata wuochni range. Kwani en pundani? Go wuochni range to ibe sama igo wuochni rangene be iwene mare nikech ok en pundani. Ma, ma nobiro ng'ama nobiro your companion mobiro dak kodi nyaka chieng'. Samoro ibe i- i- ikaw i- i- kiluoko ne nanga tang'o matimi. Ni bo wachi ni dako loyi. Koso kigone pas nikech en bende en dhano. Nikech iyudo ni seche moko dhako onyuolo nya- nyithindo seche moko ariyo monyuolo piyo piyo dongo ool. To ni ng'ato obet abeta piny chiege mane onyuol gotieno they cannot afford a maid. To ok onyal luoko kata lewni ka ni chiege ma yuarega dhi luoko lep nyithindo.

to kiketo ni chiko iti e gik ma ji wacho ni ok inyal omone kata skuma samoro tuo onding'e rame samoro en kata e periods to ol to iye rame en gi cramps to ok inyal dhi kata mana e duka mondo ikel kata gimoro mondo ibe itedi mondo uchiem together you want her to do it it's so, so wrong mano ok e kaka muma dwaro to kitimo kamano ne nyar ng'ato to koro kochakre kawuono koro chak lokri Lokri mondo ibed ng'ama ber. Lokri mondo ing'i kaka iwuoyo kode. Lokri mondo ing'i kaka inyiewone kata mana law, kaka itimone gik moko. Ha? Kaka jodala uwuoyo gi chiegi. Giwuoyo gi chiegi nade? To kata mamau to wuoyo gi chiegi nade? to jok mutiyogo nikech ji biro tiyo gi chiegi kaka in midwaro nikech kichaye igone kok irogone to ji borogone kata nyithindo matindo tindo monyuolo bochako rogone koro chal en very useless ofeel very useless to odwa dak kodi nyaka chieng' you need to respect your wife you need to love your wife ng'ama ng'ama dichuo nyaka irespecte you have to love her kik ikuodhe ha kik iyanye e mbele ji we yanye ok en guok ok en diel we anye gi, gi ayenje marichogo ok odwa mano ok e kaka dwarre ha? to we goye why, you- why, why beat her communicate with her wuowua kode obowinjo en aena dhano basto udag in harmony and peace mar nyasaye kaka nyasaye wacho ni mondo chuo lor- oluor chu- chu- o- o- o- o- chuo o- oher mondegi To muma bende wacho kucha ni women to osubmit. Gibende gibedie gibedie lovable. Gibende gi submit. Women submit. Kori in be kiheri mitimo ni gigo gote tibe kori be humble yourself. Joma mine be koro humble themselves. Ibe bede ng'at moro ma lovable cha. Ok ni teka teka tiger agara kabisa. ibe koro seche midwa heri no ibe dembrie mos mondo ibed lovable ibed kata hagable to jok moko tek ga tek kata ma kata kiwuoyogo to tek yani duonde tek ma kata kaka inyalo here be tek koro ing'e ni mon be onego change to chwo be onego change everyone needs to do something about them manyalo miyo dak obed maber muma wacho ni a woman o submit gima churi wacho itim iwinjo gima churi wacho ni itimo gik ma churi dwaro ni tim basto en to koro muma komande ni kisetimo mano ibe kise submit to en be koro la oheri nikech malo ka mok nasomo no wacho ni mon mondo submit to chuo to her mondegi agone nyasaye agone nyasach elija Erokamano. Koro dwaro ni wa, wanonre kisi- kisikoga mana ni lokri kocha, tabia no rach we, hiyo ni tabia mbaya, wachana nayo. Ichako dwaro kidwaro gimoro tichako kwayo chon nikech kata Nyasaye wasaya asaya. Kadwaro kata nyathi, kata kadwaro mtoka, asayo Nyasaye kendo achako chon. Ka koro Nyasaye wuonwa ema nonyuolowa, en wuon gik moko te, to pod odwa ni wasaye. to koro dhako ni gotieno ang' iwinjo ka chunyi iwinjo ka rich- ruch luch remo tuchni iwinjo ka ang' idwaro gimoro kuome donge chak loso lo it- prepare her you need to prepare this woman ha wuo kode maber nyagine chiewo ha to kawuono idhi om- kure kata ka en omo pi konye liero ikonye liero pi nikech ing'e ni iloso iloso gima ang' idwa timo gotieno cha mondo obed ma, ma, kaka nyasaye dware ok ni in kendi malokri koni you, you enjoy both of you koro ichako chon ichako saye chon isebiro ne gi swit moro kanyo swit en siling kias moon isekelo ne swit ha iwuoyo kode maber to dadani ebe oluokre obede maler ogo kata mana perfume kata koongego tibende seche midwa ni mondo oherino luokrie chuo moko ok dwarga luok iluokri ma iikri mm? dada oikre to da, ba, ba, ndugu be oikre ok ni seche ma ang' usedhi e kitanda cha dada tema yuothe dum to, to, to ndugu tema dhoge dum to, to, to, to, to, to yani kitanda temo lil yani dada ol- konye dada loso kitanda no gi bedroom no mondo obede maler mondo obed yani ing'e ni kama ler chiegni ga gi nyasaye Agone Nyasaye erokamano. Losie kuondego mondo olosre maber mondo ilos gimoro maber nikech sex Nyasaye noloso. Sex Nyasaye manoloso mondo mi dhano pleasure in a godly way. God created sex. En mano create. To koro kose create sex, you don't if you are a man, it is not for your own good kende. ni tiyo tich rep nyar wegi the whole, the whole day chunye rach kabisa to koro kirepe aa chaka chaka chon to dada bende nikech ng'ato nyalo ng'eyo dalili mar gimoro kaluwore gi kaka ng'ato wuoyo aleluya ing'iyo dalili ni dadani adwa gimoro kuome muma wacho ni love your wives idwaro gimoro kuome koro ich- ichako chon gokinyi isechako wachni ioro kata message abo biro chon nyagine kawuono to sama tin iore kata message ni i love you so much ing'e ni pod iber abera kaka niber cha ha? in e tich tioro message ok ni siko mana e social media to onge gim- gik mioro weche manon ema indiko e social media to chiegi to the last time mane ioro ne message kioro ne message ni i love you to owuoro mana ni ei what have you done momiyo ioro ne message nikech en unusual koro start sending her text to kichako sani to penji tinyise ni nyasayun ema nowacho to imiye gik mawachogi mondo kik owachi ni somo gino kumachielo mond moko be ng'e ni nitiere ga gi issues ni samoro kiorone kata message kaelano to obiro bwok ni, ni, ni mago tiwuok go kure to ni kikelo ne kata chips ma gisechamo gochot modong' kore kikelona koro nyisgi ni nyasayune mowacho mondo gibi gipenja mondo awachnegi ni an ma awacho kamano onge ng'ama opuonja nyasayune mopuonja hmm? wachnegi ni, ni an ma wacho mondo gibi gipenja mondo kik gigalna ngang' moro ema nyisi ni mondo itim gik ma mawachogi nyisgi ni mondo gibir nyasayun mondo nyasayun opuonjgi kaka ginyalo dak maber gi chuogi agone nyasaye erokamano chuny ogone nyasaye erokamano ng'ama galo ni pod ok owara pod owara kabisa be ok awacho weche maricho an asomo mana muma asomo mana muma nyasaye pod ohera abe ahero nyasaye to marriage en mar nyasaye rachnaga kabisa ka marriage moro omukre nikech mano en gima Nyasaye ema noloso. Marriages gin for Nyasaye. Koro e gima omiyo ka nitie area moro manyalo miyo marriage moro kethre, tagombo ni mondo Nyasaye okonya, mondo okony nyaka jok moko mondo kik marriage no kethre. E yore matindo tindo. Ng'ato kigamone kata wuochne iketone kanyo, a igemone ma- your wife ikelone wuoche ne nyagine kawuono ibiro rwako wuoche mage igemone iketone kanyo sa pas inyise ni nanga mane ma kiny ibiro rwako gik matindo tindogo kelo chuny mon mabeyo malich Mm? Iti- uchiemo kata kode to kitieko tikawo chiemo sendego idhi luoko iluokone okoni e achorani ohera manadine to sama tis kiduogo iduogo chon ni e eh, kawuono chunya ne gombi wuoth ateri e duka kata wuoth ateri mondo adhi anyiew alot hmm? timako lwete ok ni ok en mari ni wuotho mbele kucho to bo wuotho chien oluwi gi kikapu idhi nyiew ne chiemo because you don't even trust her with money you want to buy yourself nikech igalo nobro pando moko mondo oter ne jokorgi wuoth kode wa nyise ni kel kikapuni wadhi e duka koselosre maber morwakre maber to wuok to udhi e duka gi, gi dada imako lwet dada to udhi e duka hmm? koro kusedhi e duka to nyewa kata ka en alot gik mathindo thindo go nyew together man ing'e ni pod uloso mana herano ma muma wacho ni mondo chwo oher mondegi mana kaka kristo nohero kanisa koro idhi kode e duka when is the last time mane idhi gi chiegi e duka dhi nyiewo kata lot kata omo nyanya to ugo mbaka ok nusiko mana gi lweny sate sate ugo mbekni machon kaka ne uromo to pod inyise kaka oberni tinyiewo ne kijuku nikech samoro koro nonyuolo kata nyathi thunde koro liero koro igemo ne kijuku ojuko go thunde to orwako nanga maber nino kata kodwa rwako long aonge go gi problem orwak long gemne long mondo orwaki bas mondo chal gi jok mineno gago ilose kaka in midwaro nikech en giri ha koro kineno nyathi moro ma nyako morwako iluongo gi nang'owa tight to be igemone tight timiye to orwako gi law moro ma shotno koro kowuotho timor mondo koro ochal gi kaka idwaro nikech mano giri los girino iloso kendi kaka in midwaro ha inyise ni ginene kata kok ohero luok ahinya tinyise ni nyagine lauri to en be o- o- o- ilauri tubet joma ler to ot bende ler tikonye loso kama ok onyal loso maberno ikonye iwinjo wachno basto koro udak maber gi kwe sama ong'ado alot cha ibe ing'ado ne nyanya ha? ong'ado kitungu tiketo mo utedo together ne nyithindo nyithindo be kaneno ka baba gi mama mor to tedo together ode ni mor ma roho mtakatifu eh? njawo ni anjawe ei ot koro gik moko dhi taratibu ma kochopo gotieno kuma ne nyasaye olosonwa mar plesha cha amen to koro o- gik- gik- kasarani berabera to kiketo ni idwa mana tiyo tich go ng'ato gi- gi- gitimo gikeni to mano rach koro agone nyasaye erokamano ang' chunya chunya gombo ni mondo aweu gi mathin kata gi mang'eny masewachogo ng'ama nigi wach ma chiege miyo stress to kele ka nyise ni bi ateri ir mama moro mondo owuona kodi Abo wuoyo kode gi ng'uono gi luoro. To ka ok idwa wachone to ketne gini one. Ketne gik mawachogi mondo une kode. Luonge ni bibi bine gima dhako moro wacho kaendi. Nyasayun puonjowa kae kaka onego wadagi. Koro koro ok obi akiusi na ngang' moro opuonji. Obo nyisi ni Nyasayun ema owacho. Anyway, may our good Lord bless you. monego Nyasaye restore marriages madhi break, manti- machiegni mana break nikech misunderstandings moko matindo tindo. Nyasaye mad restore. To Nyasaye mad mi nyiwa gi, gi jowuotwa mang'eny okendre nikech tinde iyudo ka nyithindo ok dhi tedo naneno ka ng'ato penjo e ginene grubwa kae ni be, be, be dhako manyalo mamadho kong'o ng'ato nyalo kendo dhako ma sate sate nie ba to naneno comments ma comments go nonyisa ni kara nyako ma- ma- matin to mielo miel, miel sana to madho kong'o kabisa kara onge ng'ama nyalo kendogi ok very few manyalo kendogi koro as much as ni miel ti iuomo kong'o chak ng'iyo ni koro onego bed ni iuome nyaka higa marom nade tidwa weye karang'o mondo mi koro idhi tedo kapod saa nitie minyalo nikech nyasaye to dwaro ni ji mondo odhi otedi koro agone nyasaye erokamano kuom mago to ng'ato ka ng'ato odhi okaw buk, ma, buk mar joefeso abichno osome inyalo anyala some te dak, dak e ler soma soma joefesono jo, jo abich tetetetetete te, te, te, te, te. mitieki. It is a very nice book. Koro agone Nyasaye erokamano. Koro wa, wawere ka wa, kwa, kwa fwenyo ni dichuo ok kuodh chiege, dichuo em, ohero chiege, ikonye timo gik moko, ikonye ok ikuodhe gi jodalau, kidwa timo gimoro ti involve. involve inyise ni wadwa timo kama kama kama to gik mitimo kendigo biro bam te to kata ka in gi pesani kelne mondo ne ni gin gadi koro obro budget gi pesago kong'e ni onge to kikelone mathin thin tasto moko be ipando ibaniri gi pesani ibaniri ne ng'a nang'o kwani chiegi ni en jakuo ma kidhi luok titing'o walet monego walet ni nyumre cho gi pesa go te nikech ipondo ne chiegi mondo kik ne yawa chiegi be pando ne pesa donge ibet abeta gi pesa go eko bas tu bet maber nikech giri en gir chiegi ago ne nyasaye erokamano koro nyasaye ma jang'uono oumu nyasaye ma jang'uono okechu nyasaye ma ja chiwo oumu kabisa kabisa and may god bless and protect you bye